Сәлам, дуслар! Без янә спорт дөньясында. Бүген көрәш турында сөйләшербез, ә героебыз гади генә түгел. Хәзер үзегез күрерсез. Әйдә, киттекме? Дуслар, күз алдыгызга китерәсезме, шушы кечкенә генә буйлы, зифа гына сынлы кыз егетләрне дә алып сала, күп кенә ярышларда җиңүләргә ирешә. Рудия, көрәштә кызлар да барын белмәгән ием бер дә. Бар, әйе. Шөгыльләнәрәк кызлар да, егетләр дә. Инде заманасы шул. Үзең ничек көрәшкә кереп киттең? Минем әти көрәшче иде. Һәм мин гимнастикага йөри идем. Тренировкадан сон һаман керәдерек инде көрәш карарга, сабантуйларда карый идерек. И шуннан кызык, кызыгып китеп, әйдә әти көрәшкә алып бар дип әйттем дә, ну, ул риза булмады. Ләкин кыз кеше ничек көрәшкә барсын дип. Һаман саен әйтеп, алып бар, алып бар дип, алып барды. 12 яшемдә көрәшкә йөри башладым. Нәрсәсе белән кызыктырды шушы спорт төре? Кызлар менә үзең әйтмешчә ич инде күбрәк шул нәфис гимнастикадыр, тимер аякта шуыдыр, шундый спорт төрләренә тартыла бит. Бию, ә көрәш бөтенләй ят. Мин үзем кызык кеше. Шуңа көрәштә адреналин бар. Ярышларда катнашканда инде, тренировкаларга йөргәндә, шул именно көрәшкән вакытта Күп адреналин аламын. Гудия, көрәш нәрсәдән башлана? Һәрбер спорт төре кебек, көрәш разминканы башлана.
Ул миңа килгәндә инде сабап килде аны. Ул как раз монда укырга Килә, күчкәннәр, күчтеләр дә инде алар. Һәм инде сабап килдем, кыз, минем кыз ди, көрәшә ди. Сездә җөргә мөмкинме? Мин әйтәм, җөргә. Мин бит кызлар белән шөгыльләнгән юк. Аларны тек кенә тренировкаларга алып барырга. Шуңа күрә әкрен-әкрен шулай җөри башладык та инде. И китте. Тренировкалар әкрен генә егетләр белән танышып, бөтенесе әкрен генә шулай көрәшә башладык инде. Тренерлыкта сез ничә ел инде? 2001 елдан Шөгыльләнә башлам, хәзер инде 20 ел була инде почти, 21 ел. Димәк, 20 ел практикада менә шушы бердән бер кыз инде. Ие, бердән бер кыз бүтән. Ну килгәннәре бар, бер э, тагын бер кыз килгәне бар, но ул үзе үзе теләп килде дә инде. Булат Рахман сездә көрәшергә буламы? Мин әйтәм, безнең ми кызлар белән шөгыльләнгән юк. Шуңа күрә ул, мин әйтәм, малайлар белән бергә риза булсаң, мин әйтәм, кил дидем инде. Кил. Ул да җирдә, ничә, бер ике ел җирдә, нары ул институтка күчте, И аннан соң, ну, бүтән килмәде инде. Ну, просто вакыт та җитмәде дә. Шул аннары шул менә Рудияләр белән алар бергә әзәк партнерлар белән как бы шөгыльләнеп киттеләр әкрен генә. Ә ярышларда кызларга да катнашырга рөхсәт ителә инде, әйме? Ну, ул көрәштә түгел, билбау стилендә. Вольный стиль була инде ул. Аяклар белән бедролар ярый инде анда. Но именно көрәштә юк. Көрәшкә йөри баштагач, малайлар белән көрәшә бирәм бит инде. Это не описать словами урысча әйткәндә. Хәзерге вакытта миңа даже җайлырак малайлар белән көрәшергә. Ярышлар вакытында шулай ук малайлар белән көрәшәсеңме? Хәзер кызлар белән көрәшәм. Шул Билбау көрәшендә. Кечкенә вакытта инде 12 яшьтән 18 яшькә хәтле малайлар белән көрәшә идем ярышларда.
Бу рөхсәт ителә. Ителми, но желающий булгач рөхсәт бирәләр. Ир егет крәшчеләр бик каршы инде бу күренешкә, кызларга нәрсәгә бу диләр, матур күренеш түгел диләр. Син моның белән килешәсеңме?
Бер яктан килешәм дә, бер яктан килешмим дә. Хатын-кыз буларак та ограничение булырга тиеш, но үзен теләсән, почему бы и нет.
Зыян салынмый Мы... Салына егетләр белән көрәшә башлагач, э, менә сындырсан, авырттырсан, андыры ничек бала табасың дип, хаман сайын әни минем бер биш ел риза булмады мием йөргәнгә. Хаман сайын борчылып ярышларга киткәндә сындырмайлар идек, малайлар белән көрәшәсе бар бит инде барыбер. Ә болай булдымы соң андый очраклар нәрсәдер җәрәхәтләгән? Юк, Аллага шөкер булмады.
Ничә ел шөгыльләнәсең инде? 8 ел.
Ә гомумән менә кызлар ул бүген табигый күренешме, әллә сирәк күренешме? Юк, ул табигый бик сирәк тә итеп табылмый. Ну хәзерге көрәш бит ул бит хәзер бик күп җоллар ачыла. Шул көрәш антан шул анары һәм шуңа күрә дә инде без көрәш белән шөгыльләнә башлагач, кызларны аларга хәзер соревнование күбрәк башланды. Һәр билбаулар кергәч, Инде хатын-кыз көрәше ул бит инде тоже кайчакта әйбәт приемнар да күренә. Шуңа күрә аларның теләкләре булгач, без аны мин нәрсә дип әйтәсем килә? Мин шатмын аны күрү, күрү теге әйбәт көрәш булганда көрәшү, кызлар көрәшен. Ә ир-ат көрәшчеләр менә бик хупламый, конечно. Ну, онсы дөрес тә инде. Ну, берләгә хатын-кыз бит инде ул теге авыррак дип әйтәбез. Көрәш бит ул теге җиңел көрәш түгел ул. Барыбер тек күтәрергә кирәк, анда бит инде хатын-кыз ул э, ничектер нәрсә дип әйтәсем килә, ул более женственный дип әйтәсем килә. Ну шуңа күрә инде каждый выбирает по-своему. Үзе үзенчә теләй шулай көрәшә. Ну как бы теләп алалар. Үз спортына дип әйтәсем килә. Гомумән, менә көрәш турында әйткәндә, нинди спорт төре бу? Тормышта төрле чаклар була. Аллам сакласын, ләкин үзеңне якларга барыбер кирәк. Алай иттереп, теге бөтен кеше белән көрәшеп түгел, но все равно Тормышта да булыша инде тормышта ди. булыша, иә. Тренерың белән шушы 12 яшьтән бер үк тренерың синең? Юк, мин э, тумыштан Йошкар-Ола шәһәреннән, Марий Эл республикасы. Минем беренче тренер Гарипов Илдус Назипович иде. Мине шундый чемпионка ясады ул. Йошкарала да шөгыльләнә башладым. Ә ничә яшеңдә монда күчендең? Менә 16 яшьтә без күчеп килдек һәм 16 яшьтән менә әлеге вакытта миңа 20 яшь, 4 ел Казанда торабыз һәм монда шөгыльләнәм. Йошкаралада бар иде менә синең кебек көрәшче кызлар? Юк, анда гомумән Билбауда да юк, көрәштә дә юк. Мин бер үзем беренче Кыз көрәшә башлаган. Ә Татарстанга килгәч, үзең кебек көрәшче кызлар барын күрдең инде. Күрдем, әйе, Билбауда кызлар бик күп. Хатын-кызлар да, яшь кызлар да шөгыльләнәләр. Син шактый гына җиңүләргә ирешкәнсең дип беләм. 15 яшендә без бардык ярышка Пермь өлкәсенә һәм анда беренче урын яулап, Кандидат мастера спорта ия булдым. Һәм шуннан башланды инде минем көрәшче буларак тормышым. Нинди титулларың бар тагын? Әлеге вакытта мин кандидат мастера спорта. 2021 елда подтверждайттым яңадан. Хәзер алдага көндә Хыялда мастер спорты булырга инде. 2020 елда Сабантуйда төп батыр булып калдым һәм 50 килолык тәкә җиңдем.
Әйдә, менә безнең беренче урында иң яше ерактан килгән супер-пупер көрәшче кыз безнең Йошкарала гүзәле.

Нинди спорт төрен буенча тренер? Көрәш. Көрәш. Үзең кебек үк кызларны көрәштерергә хыялланасың инде. Кызлар, егетләр.
Шулай, шундый исәп.
Үлем бигрәк авыр икән бу. Ә ничә яшьтә менә балаларга көрәш белән шөгыльләнә Ну, башлау без, кирәк? э, ну, мин, минемчә уйлаганда, менә беренче класска балалар бара бит инде, шул вакыттан өйрәтергә, ну, уже була. Һәм менә әйтәләр, биш яшьтән, өч яшьтән. Мин аны бик игътибар итмим. Шуңа күрә дә аларның бит әле балалар булгач, алар балалар теге нәрсәсен күрәсе кирәк бит. Барыбер теге нәрсә дип әйтәсем килә. Уйнап, көлеп, тулачылар все равно. Ә без монда хәзер аларны өйрәтәбез, конечно же, более таким упражнением авырлыкка. И шуңа күрә инде мин аны травмоопасный әзрәк кенә. Бездә көрәштә шундый сразу алып барып Хотя гимнастика, олимпийский виды спорт алар иртәрәк алалар, но без шуңа күрә дә аны мин, мин аны игътибар итмим. Потому что так үзләре и э, рост, ну как бы ул нәрсәгә бирелә инде э, росту, телосложение и так далее, генә генә шундый хәлләргә. Гомумән менә тартыламы балалар көрәшкә бүгенге көндә? Ну, бүгенге көндә тартыла, беләсезме, кайчан була ул? Менә без аны күрәбез. Сабан туй беткәч, Сабантуйлар үтә, и аннары шул теге әтиләрен, әниләр килеп, балаларнап киләләр һәм или же менә соревнование күрәләр дә инде. Ну, кемдер шатып китәләр дә инде, киләләр. Ну, без аны сентябрь вакытыннан тырышабыз инде аларга балалар. Потому что как раз учебный сезон, потому что авыр аларны, допустим, э, яңа елдан алсаң, авыр алар киреп китәләр. Инде кайсы бер балалар өйрәнгән, Шуларга яңадан өйрәтеп, яңадан күчеп авыррак. Шуңа күрә без аны чирек вакытында, ну, как бы, уку вакытында безгә әйбәтрәк балаларны аларга. Аны чемпион буламы, булмыймы, ансы икенче, ансы баладан тора, и үзеннән, характердан. Һәм шуңа күрә инде андый вакытта әйтәсем килә, ну, безнең көрәш аның дәрәҗәсе бар, шуңа күрә без аны үзебез дә шатланабыз, балалар результат болғанда, һәм әйтәм, бу залда инде күп мастер спорты, чемпионат, дөнья чемпионатлары, малайлары отқанлары бар. Шуңа күрә безнең инде монда, как говорится, кузница.